Maite irory, mba'éichapa? Hola, ¿cómo están? Hi'ãnte chéve peime porãmba che aime porãháicha avei. Espero que estén todo bien, como yo estoy bien en este día. Néi, jejapóta upéicharõ ñane rembiaporã ko ára pegua jahechamíta mba'épa jajapo va'erã. Eh, ñamba'apóta ñanerandukápe togue poapy pa poteĩ guive, poapy pa irundy peve, ¿verdad? Página 86 asy 89 de nuestro libro de guaraní. Mba'e jareko pépe? Peteĩ ápe jareko he'íva hína tembiaporã. Hague nohẽ che irũnguérape omoñe'ẽramo, ahendu. Verá, escucho entonces a compañero o al docente cuando lee. He'i péicha, omba'apóva ipype, sería entonces los personajes. Caló, Chive, jasy jatere. He'i péicha, Kálo, mba'éichapa ndeasaje chive? Ombohasa oiko chupe, Che asaje porãiterei ha nde che irũ, he'i porã avei, Jahápy che ndive ko kuépe. Jaha katu nendive. Oñemotenonde upéinte ohecha peteĩ narãnja máta ha pya'e he'i, Iporãitépa ko'ã narãnja? hi'ajupáma, ita ha py'áipe oñemoĩ, hese hikuái ojapo oipo'o haguã yva. Chive ombyaty umi narãha ha upépe oñemboja mbeguekatu takuare'ẽ máta kupépe peteĩ mitãmi, peichaháguinte esaho pe mitã akãraguésa yjúre. Ha he'i, Mayma Ekaló pe mitã akã sa'ýpe, ojesareko hese ha tuichaiterei oñemondo. Oñemboty'ãi ha he'i, Jaháke pya'e chive, háke upéva jasy jaterei, mokõivéva ñaniháme osẽ, oguahẽ jeývo hikuái óga renondépe oñomongeta. Tuichaiterei añemondýi, mba'érepa, mba'érepa ojehu péicha ñandéve? he'i Caló. Chéve g̃uarã péicha ojehu ñandéve ñasẽgui jaguata kokuére ha sa'jepyte ja'e'ỹre ñande sy. Bueno,

Ahechauka jehaipyrépe ahendúva oñemoñepyrũha pe marandu ojekuaávagui voi ha oñembohypy'a ohóva. Identifica o escrito escuchado las ideas se organizan de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces acá comienza con algo sencillo y cada vez más complejo. Upéi he'i, Aguenohẽ térõ kuéra jehaipyre ahendúva. Vamos a buscar entonces dentro del texto sustantivos. Recordemos que los sustantivos son personas, plantas, animales o ideas. Ápe jareko upéicharõ, hína entero kuéra que son personas jareko kalo, chive, jareko jasy jaterei, Avei jareko hína narãha, jareko irũ, jaguereko upéicha avei hína ape narãha, takuare'ẽ, umíva ha'e tero. Upéi he'i, Ahai ñe'ẽnguéra oporongohérava ahendúvagui. Escuche los sustantivos y que nombran a persona de los escuchados. Entonces, jahekáta jaiporavóta umi tero apytépe oĩva mavaitépa hína pe ha ojepurúva téra rãngue pe identifíkanta persóna ohechaukáva mitãva kuéra. Néi, ambue toguépe he'ívacha, ndoñamongeta mba'éichapa mitãrusu ha karia'y ha kuñataĩ reko ko'ág̃a rupi mba'e ára rekokuaápa oipuru katuete pyahukuéra ko'ág̃a, ha'e sería entonce arapo rekokuaápa, que sería moda, qué moda utilizan ahora. Mba'éichapa nde rehecha pyahukuéra reko ko'ã hagua? Cómo ves entonces el comportamiento de los jóvenes del mundo? Mba'epyahu mba'e porã. Aime Paraguaýpe pyhare mbyjakuéra okañy kañy yvate arai apytépe. Tapére ahecha yvyra máta omimipáva, omombe'úvo ñandéve niño ára hi'aguĩma ha. Aguejy, che mba'yrúgui ha aguata haguã Plaza Democracia jerére. Hetaiterei mba'e porã ahecha, peteĩ mitãkuña konikoníme ohasávo che ykére, ohecha ha ohecha hapykuerépe juky vosa ha yvoty ry'asã menda. Che redonde'a mokõi mitãrusu purahéi pópe ha ahendu mba'éichapa omoikũmby hikuái roayhu love ogue ropurahéi, upéva castellano-pe he'ise pe amo ha'e che jupe. Aguapy jave apytu'u hag̃ua haimete che reity yvýpe mbohapy mitãrusu juku'ápe oñaníma ohóvo hikuái, tuicha añemondýi. Añarakapu'ã ha hasýpe añembopy'aguapy jey. Upémarõ che resaho jahecha mba'éichapa omotĩmbo ha opita joa hína peteĩ atýpe mitãkuña ha mitãrusu kyre'ỹ porãiha. Py'a pýpema henyhẽ che ñe'ãme, ani chéne petỹ vai hendy ha otĩmbo mba'e porãrã. Upépe chemandu'a che rajy ha che ra'ýre, mba'épa oiméne oha'arõ ichupekuéra avei. Opa rupi jahecha ha ñahendu opa mba'e oikóva mitãnguéra rehe, opa mba'e jajapóva mitãnguéra avei. Ñamba'apo jajapórõmante, ñande Paraguaikuéra ikatuva'erã mitãnguéra reko okakuaa mba'e pyahu ha mba'e porã apytépe.

Moõ oiko omombe'úva jehaipyrépe en donde ocurrieron el lugar, araka'e oiko omombe'úva en qué momento pasó, si era día, noche, madrugada. He'i mba'e rehe oñe'ẽ jehaipyre cuál es el tema del texto, de qué habla, mba'épa oipy'apy haihárape, qué le preocupó al escritor al final. Upéi he'i, Ápe bueno hemoñe'ẽrãgui, entonces mba'e porã ha mba'e vai, mba'épa ikatu mba'e porã. Voy a rescatar, voy a citar todo lo bueno que, que dijo el escritor y las cosas malas, ¿verdad? Lo mal, las malas costumbres, los malos hábitos. Upéi he'i, Ahai che ahechakuaaháicha karia'y oñeteĩ reko ko'ag̃agua. Entonces, Voy a citar acá las actividades, las acciones que realizan los jóvenes de hoy en día, lo que considero que están bien, que están correctos, y lo que no están bien, lo que es incorrecto. Upéi he'i ápe, ambuéta oguépe, ah bueno, hetero kuéra jehaipyre mba'e pyahu ha mba'e porãgui, entonces del texto, eh, del texto vamos a buscar todo lo que sea sustantivo. Upéi he'i, ha mohenda terokuéra oguenohẽva'ekue. Primeramente acabamos a nombrar entonces los sustantivos, vamos a copiar todos los sustantivos que encontremos y en el siguiente orden vamos a ordenar. Orekóva avakuéra, orekóva mba'ekuéra, ¿verdad? Entonces todo lo que son designan personas, indican personas, vamos a colocar en esta columna y lo que designan cosas en esta columna. Next. Upéi jepe, samandu'arã, para rekorda, ñe'ẽnguéra oporombo hérava ha'e hína tero sustantívo, los que nombran personas. Umi ñe'ẽ oporombo hérava apytépe ikatu oĩ hína tero tee sustantívo propio cuando nombran por su nombre a las personas y tero tee'ỹ sustantivos comunes cuando no nombran en forma específica, sino según más bien a su característica. Mitã, karae, karia'y, sy, taita, ¿verdad? Dice que son persona pero no le llaman por su nombre. Ha ha iñe'ẽ oporombo hérava escribos otras palabras que nombran a persona, terote'e, cuando utiliza nombre propio y terote'e'ỹ cuando no utiliza nombre propio de persona. Upéi he'i ha ha'i ñajoaju ha amongorã terote'e ha yvy teroñe'ẽ'ỹ aipurúva. Entonces redacto las oraciones aquí y voy a Eh, encerrar lo que son sustantivos propios, lo que nombran por sus nombres, y vamos a subrayar lo que son comunes. Péro rei. Néi, ha peve ñane rembiapo ko ára pegua, aguije.